Minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Llejla ser nospita wieħed mill-ikbar ismijiet fix-xena tal-ispettaklu. Fid-dinja tax-xandir ser nospita lil Ray Azzopardi. Ray ilbieraħ iċċelebra l-birthday. Llejla neħdu l-okkażjoni u nkomplu niċċelebraw xi ftit. Aktar kmieni din is-sena Ray irritorna fuq One Radio wara nuqqas ta' numru ta' snin minħabba li kien jokkupa l-kariga ta' Ambaxxatur fil-Belġium. Mingħand Ray irrid nisma' kif jiddeskrivi dawn is-snin. fil-Belgium pero fuq kollox nixtieq nisma naqra minn għandu kif ħassu ladarba poġġa wara l-mikrofonu wara nuqqas ta ħafna snin. Niltaqgħu ma Ray minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
This is the new site around At Continental Cars.

Nilqagħkom għal Prime Time as in qegħdin eżattament f'nofs l-ewwel ġimgħa ta' dan l-istaġun il-ġdid ta' Prime Time u għax ridna li din il-ġimgħa verament tkun ġimgħa kbira, ma stajniex ma nistidnuhx din il-ġimgħa. Fil-fatt illejla miegħi ħadd ħlief Ray Azzopardi. Is-serata t-tajba Ray. Is-serata t-tajba lilek. Kif int? Grazzi ħafna.
Grazzi.
Awguri l-ewwel nett.
Grazzi. Għax wasalli għal widdejja li l-bieraħ kellek il-birthday. Ekku, ekku. Wasalli tajjeb, tista' takkomoda ruħek. Grazzi ħafna. Ray, ħa nieħu posti wara t-typewriter tiegħi. U jkolli nsegwi it-tradizzjoni ta' prime time, nieħu d-dettalji. Isem u kunjom? Ray Azzopardi.
Ray Azzopardi. Data ta' twelid? 27 ta' Settembru 1956. Kemm għalaq, Ray? 66? 66. Imma tħossok ta' 66?
Le, inkun onest le. Inkun onest le. Veri, għadni naħsibha li għadni żgħir. Imma kultant meta tipprova tikla tara x'tiġri, tinduna li m'għadekx 20 jew 30 jew 40, imma li jkollok 60. Ray, jien saqsejt naqra, għamilt naqa' investigazzjoni, provajt inġib naqa' informazzjoni fuqek, u kien hemm xi ħadd qalli, ma nafx hekk hux veru, qal li Ray meta kien żgħir kien iffissat fuq il-karozzi, imma llum ma jsuqx. Bis-serjetà kollha, meta kont żgħir, kelli karozza minn dawn li kienu mudell li biha kont immur ma' missieri, ma' ommi, ma' ħija, l-Għid ta' Xbiex, mill-Ħamrun, u llum ma nsuqx. Ray, nimmaġinak li bil-karattru soċjevoli li għandek, bil-karattru kreattiv li għandek, nimmaġinak li meta kont tfal, f'kull tip ta' għaqda u kull tip ta' organizzazzjoni kont fiha. Veru, veru, veru.
Kont fl-iskawts, kont abbati. Bdejt nitgħallem il-mużika ta' sitt snin, jiġifieri kont f'tliet każini tal-baned, involut niġri min-naħa l-oħra. U kont nidħol f'ħafna affarijiet, vera, kont nieħu gost. Kemm qegħdin aħwar ej intom. Issa tlieta, konna erbgħa, x'hemm wieħed mejjet. U kollha kemm intom tħobbu d-dinja tal-ispettaklu, x-xandir. Il-mużika, l-aktar il-mużika, għax kollha konna fil-mużika pero' ħija żgħir kien ukoll jgħinni fi produzzjoni ta' programm li kont nagħmel fuq l-istazzjon nazzjonali, kien jismu Itlaq minn idejk u sma' ftit, kien programm umoristiku pero' b'mod reali, dak kollu li ngħaddu minnu kuljum, fejn nidhqu bina nfusna Ma kienx faċli x'trid tikteb script kuljum nofs siegħa u kelli miegħi personalitajiet bħal Lino Grech, Malin Abela, Josephine Zammit Cordina, Josephine Mahoney li dawn kienu nies bravissimi meta jien kont għadni żagħżugħ ħafna li qed nibda nesperjenza għall-ewwel darba l-produzzjoni u l-kitba. Ray, semmejt li inti u ħutek kollha kemm intom għandkom passjoni għall-mużika. Iva. Mingħand min iwrittuha?
Il-papà stess ukoll. Papà wkoll kien jiddoqq, jiġifieri l-papà Kien jidoqq il-trumpet, imma kollha spiċċajna, jiġifieri, xi ftit jew wisq involuti fil-mużika, anki ħuti kollha. Ray, Ħa nieħdok naqra lura fiż-żmien. Mort tistudja x-xandir f'sożitek l-Ingilterra. Kif tiddeskriviha l-Ingilterra ta' dak iż-żmien? Kienet l-Ingilterra li, bħal m'hija llum, Sabiħa, però kienet iebsa ħafna għal min ikun student li qed imur jistudja u jrid jara kif ħa jfendiha rasu, ġifieri ma kinitx faċli. Ma kinitx faċli l-ewwel nett biex anki ssib l-opportunità li tmur kors il-BBC. Sibt l-għajnuna wkoll ta' dak iż-żmien il-Kummissarju Malti għal Londra li kien għena ħafna fil-kuntatti li żviluppajna, imma mort minn spejjeż tiegħi, ġifieri Kienet xi ħaġa xtaqt nagħmel. U l-Ingilterra kienet għaddejja minn żmien rivoluzzjonarju dak iż-żmien. Iva, iva, iva, dak il-perjodu iva, kien għaddej ħafna taqlib, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam ma' ċaqliq ta' finanzi u anki wkoll f'ċaqliq versu razziżmu għax kien hemm ħafna ġlied bejn il-komunità bajda u l-komunità ta' kulur. Affarijiet li Malta ma konniex narawhom. Aqqas qatt. Hekk, kif kont timpressjona ruħek? Kienet xi ħaġa, iva, ħafna, ħafna, ħafna. Partikolarment fejn kont noqgħod, kont irid ngħaddi minn post li kien verament diffiċli għax minn Streatham kont ninżel għal Victoria, ħafna drabi filgħodu kmieni, għaliex il-kors kien jibda fis-sitta neqes kwart ta' filgħodu, immaġina biex tibda kmieni hekk li tqum kmieni. Kienet tibda kmieni l-ġurnata. Iva, iva, iva.
Almenu ma kapaċi biex tqum kmieni jew tbati. Iva, ta, iva, iva.
Mela dik kienet favur.

Ray, biex niċċelebraw il-karrera tiegħek fix-xandir, għandna ftit filmati, ġabra ta' filmati, li żgur ħa jnisslulek nostalġija. Ħa narawhom flimkien.
Tara fil-fatt l-inawgurazzjoni ta' l-Outside Broadcasting Unit hemmhekk mal-kollega Alfred Zammit. Waqt wieħed mill-programmi fil-festi li konna nagħmlu hawnhekk, Ovvjament kienet għandi xari aktar isfet kif tinnuna. Dara wieħed mill-ewwel programm li għamilna fuq One Television. Da programm ma' radio Awsalla, programm Awsalla Alfred Zammit aktar kmini rajna l-Pierre Borg, Fejn konna għamlu programmi għal radju b'udjenza fejn kien Ġużeffina, mużiċistu misellem hawnhekk il-memorja tal-pjanista bravu Semi Gallia li kien jiġi jdoq bil-pjanu bħalma kien ukoll jiġi Joe Brown, bħalma kien jiġi Pola Bela, imma Semi Gallia kien partikolari jiġi bil-familja sħiħa. b'ibnu Dominic, bil-mara Doreen li minn hawnhekk insellmilhom, u dawn kienu jagħtu kontribut waqt dal-programm li kien jibda min-nofsinhar u jibqa' ser sal-erba' ta' nofsinhar. Programm għar-radju, però bil-mużika, jiġifieri kien ikollna żeffiena ta' Carmen u Godfrey Gatt, kien ikolli lil bosta u bosta żeffiena oħra li kienu jiġu hawnhekk jissnu u nispjegaw fuq radju x'qed jissnu. X'qed jiġri.
Ray, Qed insemmu r-radju. Iktar kmieni din is-sena, irritornajt wara kemm nuqqas. Kont ili nieqes kważi disa' snin issa. Ix-xandir bħar-rota, ladarba tkun taf issuqha r-rota mbagħad iddum kemm iddum ma ssuqha. Bħal kull ħaġa oħra, fhimni, dak li titragħwem u tħobb tagħmel jibqa' f'qalbek, hux vera? U x-xandir huwa xi ħaġa li jekk tagħmlu b'imħabba u b'dedikazzjoni jibqa' f'qalbek u naħseb dik hija sigriet u meta jgħidu li isma' x'inhi l-aktar ħaġa li tieħu gost tagħmel? ix-xandir. Ray, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura nixtieq nisma' naqra mingħandek kif tirrakkonta daw id-disa' snin tiegħek fil-Belġju bħala ambaxxatur. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand tispiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura l-prime time qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Rejat Soppardi, għadna kemm rajna ġabra żejra ta' filmati nostalġiċi. Ovvjament tul il-karriera ta' xandir ta' Rej, Kont qed nirqaq ħafna. Ma ismani, ovvjament, meta tara filmati bħal dawn tara d-differenza għax ovvjament kien hemm filmati minnhom li għandhom 'il fuq minn 20 sena żgur. Kważi 30 sena wħud minnhom, jiġifieri naħseb aktar milli jgħaddi bniedem minn tibdiliet hux vera, jara wkoll dak li kien u dak li hu llum. U t-teknoloġija tinbidel ukoll, Ray. Ħafna, ħafna, ħafna. Fil-fatt l-istampa tidher stampa kompletament differenti minn dik li għandna llum. Ray, għadek kemm Itterminajt disa' snin bħala Tmien ambasċatur. snin u tliet xhur biex inkun preċiż. Tmien snin u tliet xhur bħala ambasċatur il-Belġjum. Hekk kif tiddeskrivihom dawn it-tmien snin u tliet Brett, xhur? huwa privileġġ li inti tirrappreżenta 'l pajjiżek, xi ħaġa sabiħa ħafna. Tmien snin li fihom kellna l-opportunità li nkunu wkoll qed nippresjedu l-Kunsill tal, tal-Unjoni Ewropea bħala pajjiż fejn allura kellna diversi attivitajiet fejn konna pjattaforma għall-busts ta' artisti kemm fil-Belġju, kemm fil-Lussemburgu għax jiena wkoll kont l-Abaxxatur ta' Malta għal-Lussemburgu u hemmhekk allura stajna nagħtu firxa ta' informazzjoni u anki wkoll l-aspett kulturali ta' Malta vis-à-vis f'dil-vetrina, f'da-showcase ta' dak kollu li aħna nagħmlu f'pajjiżna. nattiraw negozju, nattiraw turiżmu, imma fuq kollox insaħħu r-relazzjonijiet diplomatiċi bejn pajjiżna u pajjiżi oħra. Mhux biss il-Belġju imma l-pajjiżi l-oħra għax il-Belġju huwa t-tieni l-aktar pajjiż importanti wara New York fejn għandek ambaxxati, għandek 458 rappreżentanza, jiġifieri huwa 458 il-ambaxxata, kbir ħafna, hemm. Kbir ħafna l-Belġju, kbir ħafna bħala rappreżentanza għandek in-NATO li wkoll jiena kont il-Kap tal-Missjoni Maltija għal-NATO għaliex Malta Hija wkoll partner fin-NATO, imma l-aktar xogħol li kien jirrelata mar-Renju tal-Belġju u mal-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Xogħol li mbagħad naturalment kellna anki wkoll il-mument li ma kinux daqshekk sbieħ, pereżempju meta sar l-attakk terroristiku fuq l-ajruport u anki wkoll il-train station ta' Malinberg. F'sitwazzjonijiet hekk meta tkun fil-qalba taf li hemm il-Maltin għal dik ir-responsabilità. Eżatt, eżatt. Jien fil-fatt kont għadni kif tlaqt tnax-il siegħa qabel bid-dak l-ajruport u kellna Maltin kollegi li kienu fl-ajruport waqt l-attakk. Fortunatament, ħadd minnhom ma miet imma kellna Maltin li weġġgħu. Jiġifieri dawk il-Maltin li weġġgħu, l-ewwel reazzjoni kienu li ċemplu lili, għaliex dawn ovvjament iridu jaraw x'se jagħmlu f'dak il-mument ta' paniku, u kellna Maltin li ħelsuha biż-żbrix meta wkoll sploda 20 minuta wara t-train station. Jiġifieri dan konna f'mument li ma kienx pjaċevoli. Ħafna jirrakkuntaw li l-Belġium f'dawk il-ġranet, il-Brussell, kienet Brussell li qatt ma għexu qabel. tal-biża', vera tal-biża', ġifieri kienu mumenti fejn kien hemm qisu biża' li sa jsir xi ħaġa, però ħadd ma kien jaf meta sa jsir u x'se jsir. U allura meta saru l-ewwel attakki f'Pariġi, mill-ewwel beda jinħass allura tiela' bil-mod il-mod dan il-livell ta' alert fejn mhux biss l-ambaxxaturi konna ġejna infurmati mis-servizzi tas-sigr, servizzi tas-sigurtà fil-pajjiż, imma anke wkoll bosta organizzazzjoni bdew jagħmlu dak kollu possibbli biex jissalvagwardu l-interessi tal-Belġjani. Ray, waħda mill-iktar affarijiet għal qalbek fi żmien li inti kont Abbaxxatur kienet li turi lill-Maltin ix-xogħol li jsir u toħodhom minn wara l-kwinti tax-xogħol tal-Ambaxxaturi. Ekku, ekku. Fil-fatt aħna l-ewwel ħaġa li għamilt kont ftaħt il-biebien biex anki l-Maltin li jiġu jżuru l-Belġju, dawk li jiġu permezz tal-Membri Parlamentari Ewropej, jiġu jattendu fl-Ambaxxata nagħmlulhom preżentazzjoni kemm jiena kif ukoll il-Permit Representative ta' Malta l-Unjoni Ewropea, minn hawnhekk insellmilha wkoll lill-Eċċellenza tagħha Malin Bonnici, nagħmlu dal-preżentazzjoni biex il-Maltin jsiru jafu x'nagħmlu eżattament fil-Belġju għaliex ix-xogħol ta' Ambaxxatur mhux xogħol biss li tattendi riċeviment imma ħafna drabi xogħol li trid tagħmel ħafna ħafna ħafna networking biex iġġib ix-xogħol għall-pajjiż hux vera? Ray, fadlilna l-aħħar 30 sekonda. Wettaqt ħafna f'ħajtek, għamilt ħafna affarijiet differenti, però għandek ħolma? Iva, ta.
Naħseb li nerġa' nwaqqaf it-tim Qawsalla. Xi ħaġa li kienet għal qalbi ħafna u meta tlaqt ħarġet qalbi magħha, għalhekk nixtieq nerġa' nagħmilha. Ray, jiena minn hawnhekk nawguralek ir-riżq. Napprezza ħafna talli sibt il-ħin biex tiġi tiltaqa' miegħi Illejla, għandi ftit apprezzamenti żgħar, kulħadd iħobb it-togħma tajba u għalhekk flimkien ma' Yogiti, għall-mistiedna tagħna qegħdin nippreżentawlhom numru ta' prodotti Yogi li ovvjament anki għal dan iż-żmien tas-sajf tista' wkoll tixrobhom fil-verżjoni kiesħa kif ukoll grazzi għal Koliox Authentic Greek Yogurt għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' Koliox li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek jew inkella mal-frott favorit tiegħek tista' tikkrea dik it-togħma perfetta. Grazzi ħafna Ray u kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi nixtieq ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla. Ħa nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada, però qabel ma nħallikom, nixtieq infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton. Din hija mmirata għall-udjenza ż-żgħira, għat-telespettaturi ż-żgħar li jaraw Prime Time. Irridu narawkom bl-uniformi issa li erġajna lura lejn l-iskola biex niċċelebraw il-bidu ta' sena skolastika. Aħna ta' Prime Time flimkien ma' United Colours of Benetton irridu narawkom bl-uniformi. Bagħtuli r-ritratt tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook Owen Bonnici Dott TV u dak ir-ritratt li tibagħtuli jista' jrebbaħkom rigal li ovvjament ħa tużawh issa la rġajtu lura lejn l-iskola. Dan kollu grazzi għal United Colours of Benetton. Sadanittant, nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb. Grazzi ħafna talli kontu miegħi. Ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u niltaqgħu għada. Ciao! Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, It's Fior di Vita.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
Esprit. Flexisec Gel. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek.